ichibvira ichienda kubablands yanga ichifanira kushandisa kuita bablands ichienda kusouthlands asi tiri pano paultra media zimbabwe tiri pano pamasteps paitika chiitiko chemota yatsva regai tinzwe tisaure nevairi vatatu tinzwe kuti chii chamboitika chai chaizvo kuti tazosvika mota ichinzi yatsva musheni uyu matsi motayasa vazhinji vanozoonekwa mune mbiya irimo eh, dakuona kuti mukati membiya umu makamira sei umu hamuna zvirimo here mumbiya umu regai titaure nevanhu vairi vatatu tinzwe kuti waona vanga uri paground kuti chii chaichitora nzvimbo chii chaitika pamota vamwe vati mota yanga ichitetswa yanga ichibva kugaraji vamwe mota vangoona ichibuda murodhi chege tiupe zvizere kune vazhinji vakanga vari vanga vari paground ndatenda zvangu
uyo akumona driver ndiye atosvetuka uyo but chaitika ndiye kuti motikari yange ikatakura hwawa andika nebekti bhinzi newana saka negrosari saka zvaitika ndezvekuti motikari yatobvongo ichibvira ichienda kubabylans yanga ichifanira kushandisa kuita bablas ichienda kusouthlands saka idoo zvazvaiayo ayo mataya ari kuti musatize Saka takangogarawo pamusika padhuze nepazopinda mota. Saka mota yabva nekusaidhi rokwaboka ichitobaka moto kubva yasvikopinda muchikebheni saka moto uyu wanga watongogara wawanda kudhara saka inda ndangoridza mhere ndichisheedzawo muroora wangu anotengesera apa saka muroora wangu abva adonha pasi kubva amukana vamwe baba vanonzi baba two ndopatongozotanga kuzara vanhu moto but driver namakanika vatsva vangoida kumhanyira mutara ndii ndatozovabata bva ndambovagadzika pasi bva ndavatora vese vari two bva ndavaperekedza bva ndavasiya panzira yekuenda kuchipatara asi but sofa hangu handisati ndanoona kuti vakamira sei nemuroora wangu wandati wandanjiridza mere ndichedza tazomuona anga azvimba ziso saka so far asati ateera ed uchipatara kuti tinde unoona kuti zviri sei but anga atsva anga achinzi drive wacho makumbo ake anga aita marengenyo emaganda anga aita kurembera saka zvaasingachaiti kuti urambe uchinyanya umutarisa taatangoita bhizi yokubvisa zvinhu zvedu zvepamusika patinotengesa saka ash vakaipa ndomaona tatangoona waizvozvo
Eh, isu zvataita ndezvekuti takatongogara pano ndo pamusika pedu pana saka pana takagara inda takatopira gotsi saka musikana wanda ndakagara ndizwa wakuscreama kuti owowowo oh, ndopataona motikari ichobuda parodi ichibvira but mami nemunhu one anga ari kumashure ndiye watazoona akujamba akupidikuka pana mai wanga wakagarapo mai wandowaita impartation nemotikari ndowaya skodhumwa but yazongorova panapa vachibva vapidi kukwaiva mhai saka tatozongopindawo busy kuti tikwanise kungobatsiridza nyaya yaitika ndeyekuti ini ndanga ndisina 10 minutes ndabva pano saka mukomana womunext umu mune vanhu vomatsva zvinhu zvese mukebhini amuti ndisarirewo sezvatinongoita mazuva ese ndisarirewo kanditarisirawo chi pababa pangu apo ndikudzoka hangu izvezvi ababa ndingangoti ndane three weeks ndarivhura saka ndangoti ah, mubara wangu ndamboenda hangu chifamba pamba padhuze aless ah, than a kilomita nditarisirewo ndimboenda pamba ndodzoka izvezvi panangotireka ndichigara mumba pachee ndokubva lafonirwa neshamwari yangu anonzi edi anotengesa pazasapa ubva ati ashamwari ah, mhanya kushopu kuri kudya ndabva ndamhanyawo ndokusvika papa nemoto wanga usingadzimiki Ndasvikani vanoona pane mota yatadza kuti ndiyo yauya nemoto ndokubva yaroera pakebin yepanext shop saka yangu inini lakina futi haisi kebin hayo mudhuri asi losi yaitika pane zvinhu zvatobreaka zvimwe zvatobiwawo mudhuri watsemuka sola yatsemuka saka ndozvinhu zvaitika izvozvo sa pari zvino moto wadzima zvawo asi pane zvimwe zvinhu zviri missing zvinhu zvashaikwawo zvinhu zvakwanyika saka takutofa kuti totanga kuti titangire futi kutoita sei kuti tidzosere zvinhu panzvimbo but haa ah, vanhu vecommunity vamira nesimba panga painewo mbavhawo panga painewo vanhu vane moyo kubatsira vanhu vabatsira zvekuti pandasvikawo inini ndasvika vanhu vatoplaya pati yavo zvekutoti hachero dai kuchinzi handina kuzouya zvinhu vaigona kutodzima moto zvakanaka ndaizongotyira kumbabva chete saka ndingangoti ndiri zvandinazvo zvaizvisi ah, nemarobhots aa nguva ndangotarisa kuno ona mota yenuwa ichiratidza kuti iri kuita kakuda kupfungaira driver anga ari ah, mota ichibva uko ichiratidza kakupfungaira asi yanga ine speed inosvika kuma nearly 40 to 60 ichibva yangosweva zvine power kuratidza kuti anogona anga ada kunegosheta or else pane zvanetsa pamoti ake ndobva asvika ndopinda umu utsi wanga wagara waka kutobuda kumashuta padona munhu wani pamota iyi ichiri mutara ichinosvika uko hana kuzoona kuti adona wachona abuda akadii angoti angoita semunhu abuda mumota ndobva adisappear driver time yayanosvika apo ndichimhanya ndichiuya apo panosvika kunopinda pakati apa vanhu vakati a ah, ibva ikoko ndandida kunotsvaga kuti hapana here vanhu vachiri padhuze ndikaona pasisina vanhu mota yakutanga kudii kukwira moto
saka pana wakuwara pane vanga vari padhuze imisika apapa zvandiri kunzwa ndezvekuti mai vanga vari kuna mai vari kunzi vari kuseri vanenge vakuita musoro watemiwa vanofanira vari kukuseri eh, ndatsvaka vanhu ndawana pasisina nguva yandabva pane robot kusvika panapa Awesome.
Saka driver wacho maonana naye? Ndatomutsvaka ndikamushaya. Ndiwo munhu anoda kunosvika kunodii? unobata kana anga hey hey hey ngapa kashata varipo mumashopu hamuna zvatsva here mumashops umu mumashops ndashanda neshopu yekuno kwaya ndasvika ndichitanga kutoti hapana munhu vanhu wee ndichitanga kutora zviri apa ndichikadzi kapa vekuseri vovamba itotanga kuitawo zviri kuseri pazvizhinji zveshopu ine iyi tachibvisa tichipidza panze Alright, alright.
Uh, tatenda zvangu. Thanks. Kare vamwe vaviri. Eh, ndozvitiko zvaitika pano pamasteps eh, ndofuma vazhinji mazvinzwira vachitaura vanenguvu zhinji vanga vachitaura zvavaona paground iko zvino eh, chitiko chaita ndoti mumbiya mumota umazono amwine mbiya hunde irimo eh, hunde kwazvo asi hapana kwanisa kudubura kuona kuti yakanyorwa chii nechii mukati mayo kozira zvakare mune bhodhi guru rawanikwa imomo bhodhi redziota chaiche bhodhi bhodhi but bhodhi riri ndichia kuti since ine razvara zambona bhodhi richinzi rafonyorwa azvinoziri bhodhi